Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
ndza mi xeweta na ku va ndzi mi amukela eka dilolostro channel hi fiki hi vona nkandziyiso lowu nga ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulu wa gagaxa a karhi a burisana na xijuzani swi tikomba nga ku mhaka ya ku ayinana ka gaza se yi khupukile Nkandziyiso wa kona hi ta wu vekela emahetelelweni ya vhidiyo. Kasi hi tlhele hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani The President va endla nkandziyiso va wu vekela eka TikTok va karhi va ti endla xijuzana. Loko hi hundze eka yaleyo, Doctor Sithole u vula leswaku ri u xaveriwe tinkavi. Hi fike hi vona xiyimbeleri Doctor Sithole a posta ka xiyenge xa mabulo xa Facebook a tsala leswi landzelaka, U fike a tsala leswaku. Ni kume call yi huma ka munhu a ku i hitman he just withdraw from a plot to kill me ko va ku a mi swi tivi ku ni tise hi mani la misaveni mara zamani se hi marito lamawani doctor Sithole va vula leswaku ri a ku ri na munhu loyi a xaviwini leswaku ri a ta va dlaya kambe munhu loyiwani u teki xiboho xa ku va a nga ha swi yisi emahlweni se doctor Sithole va kombisa leswaku ri hambiswiritano a ku na lexi va chavisaka. Hi vone Benny Mayengani the President va fika va angula eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo va tsala leswaku in the name of Jesus mi nge fi Jehovha a mi hlayisi mi ta vona ku humelela ka mina Dr Sithole ha swi tiva leswaku ri exikarhi ka Dr Sithole na Benny Mayengani the President ku na beef leyi nga kona laha Benny Mayengani the President va nga tivisa leswaku ri eka n'hweti ya Ndzhati va ta ya va tseleka beef va tselekela Dr Sithole Dr Sithole na vona va tlhela va angula va ku Amen Maseve. Va nge endli nchumu. Na ha ta va kona ka worship team ya kereke ya n'wina hi Maseve. Hi ta tsundzuka leswaku ri Benny Mayengani the president va hangalase swithombe swa vona va ri ekerekeni va mbale na maphuraphura va vula leswaku ri se va pfule kereke. Futhe timhaka ta ka Gazadi hi le. Nkandziyiso wa Gagaxi loko a karhi a burisana na Xijuzani hi lowu.
Mbulan'winjhani.

Ako na boyfriend. Mm-mm.
Oh, sorry. M- mi- Misisi kumbe mi buti. Ni chuzani.
Juzan. Mm. Swi le kwihi?
Pretoria West.
Hey, Loko hi luma. wa. I i le Pretoria West Juzani. I le ku- i nga na Twitter. Yeah. Uh, mara ijuza xan'wana nuna kumbe xan'wana a ni swi koti ku twisisa kahle um,
ni a ni swi ti ni ta hlantswa njhani because like xa n'wansati
ena mavele
xijuza

yani
mm, no, i, ungana TTU what are you enrolling um, um, financial management financial management yeah. I wish you all the best on your academic work may God bless you swi ti komba you are hard work vanhu va ku va va ta vujuzi bya wena phela byi lava byi ri na mali vujuzi yo kala mali sorry a va yi lava lavi swona yi nge swi koti yi nge yi nge yi vuyi somizi ri hama

or eh, swi ri wahalava van'wanyana that's why yi nga yi ku it's a personal matter u nge vuli ku it's a personal matter i ri na munhu wa wehe i- how can you say that i mhaka ya ku ni nyanya ku- ni nyanya ku swi taka question layo i mani munhu wa wena hayi a ni- a mina loyi se why ni feni vulavulelani a ma ndzi vutisa swi a ndzi tiku ni ta hlamula kwini like ti famba kahle swa marhandzu ke swa marhandzu swi- ya ni to swi famba kahle ya a ka hile kwini
Yeah. Ah, ka- luya a ri- a ri khose sweswi ma tivana na luya no a ni n'wi tivi. Ho- homu ku na ti-fourteen fourteen swo hambananyana We- ya wehe homu hi i homu le i homu donki i homu i homu njhani a ni yi twisisi
i 14 a